Salam ileçler. Şu gün biz Ýaşlar herekedi bolup daşary ýurtdaky, esasanam Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň sosial problemalaryna ünsüňizi çekmek isleýäris. Häzir ileçlerimizden Türkiýede hassalyk sebäpli bize köp sanly kömek gerekligi barada haýyş edip ýüz tutýarlar. Biz hem siz ýaly bialaç, maddy taýdan, Elinden zat gelmeýän ýaşlar bolup, şu temalara ünsüňizi çekmegi makul bildik. Biz Türkmenistanyň ýaşlary herekedi bolup, Konstitusiýamyzyň üçünji we dördünji maddalary esasynda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyndan, Istanbuldaky konsulhanadan talap edýäris, Halkymyza eýe çykyň! Döwlet häkimiýet edarasy hökmünde baş wezipäňiz adamlary goramak, gollamak we oňa hyzmat etmekdir. Döwletimiz her bir raýatyň öňünde jogapkärdir. Siziň öňüňizde döwletimiziň we jemgyýetimiziň iň ýokary gymmatlygy adamlara hyzmat etmekden başga näme wezipäňiz bar? Halksyz, adamsyz nähili Watany, döwleti göz öňüňe tutýarsyňyz? Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini göz-göni ýa-da wekilçilik edaralaryň üsti bilen amala aşyrýar diýýär Konstitusiýamyzyň üçünji maddasy. Ilçihanalar, konsulhanalar, siz göreňzokmy, halkymyzyň nähili kösenýänini? Ýa size Gurbanguly Berdimuhamedow diýýämi, barmaň, soramaň, idemäň halky diýip? Onda aýdyň bileliň, günä kimde? Iň bolmanda bugdaý nanyň bolmasa, bugdaý sözi ýokmudy? Hassahanalarda, öýlerinde ýatan illeşlerimiziň halyny sorap idemegiň nämesi gadagan? Nämesi puly durýar? Şu güne çenli haýsy raýatymyzyň ýanyna baryp duýgudaşlyk bildirdiňiz? Hiç wyždanyňyz ýokmy? Şu zatlary etmegiňiziň hem siziň wezipäňize, halkyňyza hyýanat etýäniňiz sud edýär. Hemme zady Gurbangulydan görmelimi? Ýa siziňem jogapkärçiligiňiz ýokmy? Ildeşlerimize-de aýtjak käbir zatlarymyz bar. Biziň haçana çenli goýun sürüsi ýaly, bizi ykbal nirä süýrese, boýun bolup, Şol ura gitmeli. Haçan biz aýaga galyp, öz ykbalymyzy özümiz saýlamaly? Ýatdan çykarmaň, biziň iň gymmatly baýlygymyz, ilki bilen, öz saglygymyzdyr. Her gün ujypsyzja pula şol saglygymyzdan berip, pul gazanýarys. Gymmatly saglygymyzy hem köpüge çalyşmak bilen, kyn şertlerde zähmet çekýäris. Eger-de immunitedimiz pese gaçyp, ozaldan bar bolan keselligimiz möwjan wagty, biz hem häzirki hassahanadaky, öýündäki zähmet ukypsyz, Kömege mätäç ildeşlerimiz ýaly güne düşeris. Aramyzda häzir, azyndan her kimde bir keseli, ýarawsyzlygy bardyr. Ýöne mümkinçilikler bolmany üçin bejergi alyp bilemzok, sebäbi köpümizde saglyk ätiýaçlandyrmamyz ýok. Gaçak ýagdaýda işleýäris, sebäbi mähriban Watanymyzdan aýra galdyk. Şu güne ýörite saldylar. Ýogsam hökümetimiziň puly ýok däl. Ynha, Aşgabat siti gurmak bilen Başagaý, ýa-da Bedew bilen Alabaý bilen. Bir ýurduň prezidenti nädip bu derejä halkyna duşman bolar? Ilçihanalar, konsulluklar, siziň nädip ýüregiňiz çydaýar? Daşdanmy siziň kalbyňyz? Sesimizi eşitjek ýekeje ministr, deputat, mejlisiň agzasy, sungat işgäri, halk artisti, halk gahrymany bolmazmy? Siz näme üçin bu zatlary göz ýumýaňyz? Halk nähili bolsa, şolar ýaly dolandyrylar. Diýip, Sadi halka beýle-de zulum etmek bolarmy? Azyrak biperwaý bolmaň, azajygam bolsa mertebäňizi gorajak boluň. Wagty gelende, biziň hem elimiz baglydy, başga alajymyz ýokdy ýaly bahanalar bilen özüňizi aklap bilmersiňiz. Watandaşlar, biz hem bilýäris. Hiç birimiziň üýtgeşik gazanyp duramzok, daşary döwletlerde. Biz türkmenistanlar bolup, birek-birege kyn gününde ýanynda bolmasak, başga döwletleriň milletleri gelip, bize kömek etmez. Elimizden gelen kömegimizi etmekden gaýra durmaň. Gören ýerimizde kömek ediň. Iň bolmanda, şeýle agzybir halk eken diýsinler. Ol biziň elimizde ahyry. Men kän gezek eşitdim türk doganlarymyzdan, Halky, adamlary gaty gowgy halk. Hökümetinden derek ýok, diktator bolmasa şular hijem kösenmeli däl diýenlerini. Tarabyňyzy bellediň. Ýurdumyzda azajygam bolsa bir zatlaryň gowa tarap üýtgemegini isleýän bolsaňyz, Gowularyň ýanynda, Ýeriňizi alyň! Hemme zadyň wagty gelse hasa bardyr. Halkymyz indi talap edip başlan bolsa, soňuna-da ýeter. Täzeden halk häkimiýetini gurmak, hakyky halk esasly, halk bähbitli täze hökümete hökman ýeteris. Bolmasa-da, biziň, kysmatymyz diňe kösençlik bolar. Berdimuhamedowlar ýurdy öz adyna geçirmäkä, giç bolmaka, Indi özüňiz saýlaň, gowulygamy ýa-da erbetlige tarapmy? Tarabyňy seç. Diňläniňiz üçin köp-köp sag boluň!